Una doh my people, for anywhere in the world wey you dey take watch my video, I greet una. My name na Omobolanle Adedeji, I be your pidgin teacher for this data analytics matter. Today, I wan sharpaly show you how you go take navigate from one cell to another for inside excel. If you never subscribe put for my channel na di correct time be dis make you subscribe and click on di notification button so dat di next time wey I sama you correct video on top dis data analytics matter you go dey among di first set of people wey go dey see sey my video don show. Now make I quickly explain wetin we wan do today Now if you look dis data now, e look like sey e many, if you read dis side now, e don dey show you two million something something something, make I see now as I do control A, select everything, if you come there, come down here wey dem dey show count E don dey show you sey dis data wey dey here o na two million plus na im dey here. Now for dis two million plus data, you wan come dey move from one cell to another. If you no know wetin I mean by cell, na im be sey you dey new to Excel, you no know wetin I dey talk, sharpaly run go inside my channel go watch all de previous video wey I don take explain many many things for beginners for inside Excel. Now you wan come do something for down o or up o now cell our cell start from a one say I wan go do something for inside a one I fit come dey do like this see am now e go take forever for inside the for me to reach that side and e no make sense for person wey get plenty work wey wan do as a data analytics sometimes you no dey get time to do all dis selenren work. Now to go inside my a one na im be sey di beginning of di cell I go come come here now click dis one come write a one press enter e don carry me come up na a one be dis one. E get another method wey be sey you fit just click on control press your arrow to di direction wey you want make e go. Now for dis one now I want make di

I fit come up here like dis, e don come back up. Now dat one na im be sey e dey go to de end or to de beginning of dis data set. If you wan come dey select one one thing one one thing for inside dis data cell um set, you fit do am. Na im be sey you go just come here again, whether you don know where you wan go, you don know sey you wan go do something for whether H three hundred, you go come click am type for here now H go come write three hundred press enter as I press enter now my cell don come H three hundred e don reach this side now if you reason am now this line this column na him be H and then this row na him be three hundred I fit say I wan go two million one thing one thing make I try am, make I press I two million two one hundred, press enter, e don come there, e don come here now. Now you don get as you dey go, na im be sey anywhere wey you know sey na dis side I dey go, you fit do am like dat and den e go carry you go inside di cell wey you wan do. Now if you wan come do something wey whether you wan arrange something for here now you wan do something you don gather this thing um this one na im dem dey call range if you no know wetin range mean sharpaly go inside my channel go watch all those videos wey I don take explain column, row, range and so on and so forth. Now for dis one now, I don select some range sey I wan do dis one and den if you wan dey work and if you wan dey refer to dis range or you wan dey work with dis range now, you fit even put am sey so dat excel go remember sey dis range oh wey I select oh, I dey come back come there, you go come come here now come change di name, you fit change am to, make we change am to group two. You no put, you no put space, if you put space e go dey give you problem. Make I put space so dat you go see wetin I dey talk now, if I put space now, see am now, e go dey give you problem, e go dey give you tori sey invalid one tin one tin. But if you come back here now, write group two, space no dey, press enter, e don save am give you. you fit still come oh come do another part still name am you go name this one group five press enter now except I don save am for you so now if I come dey work for make I go up If I come dey come here I dey as I dey up now I dey do something here I wan I come remember sey I wan do something for inside that range wey I don create how I go come go back to that range now you fit come here now come type am that first one wey we do we name am we name am group two press enter e don carry you come back there na so we dey do if you don create plenty of this thing wey be sey you come dey wonder sey how I go go back go this thing now you go come press control G as you press control G now you don see all the ones wey you don create we create group five we create group two so if I click on group five now press enter now e don carry me come here na so we dey do for inside dis excel matter wey be sey you wan navigate inside one cell or different group. I go see you for my next video. Bye.